machiegni e kinde machalo koda maendi jawinjona nyinga tobi jakome nyathi kimirwa pile odiechieng' machalo koda maendi akawo thuolo mondo achopi got ramogi kaendi kwatemo kolo wechego mosekelo gwenyruok e dak kata e keny e ngima mar dhano kendo wechegi te Wayudogi e wi got Ramogi kaendi, kendo mana gi e chuny got malo koni ema thoro yudo weche ma igi tek mogol e agulni mag juogi. Mwan ing'e ni juogo miwa mana wuoyi weche chike. Ero. E kinde moro kane yiero chiegni, juogi nobiro gi wach moro i thum kane tibim tialala. Eh, Ria. ria koro e piny ramogi ajwang' ka kendo juogi nyocha owuoyo neno chon juogi ne wuoyo kuom owino misiani to Ehe. wuoyo kuom jothumgi Eh, koro pod sani wuoyoga kuom jothumbe aha. koro wang'ni nowuoyo kuom jathum moro miluongo ni fredi jakadongo juogi wacho ne nidag e ngima miyiero Eh, Eh, ting'e ni juogi ne temo nyiso oganda ramogi eh. ni piny tek ero koro ber kiyiero ngima minyalo minyalo ok mohingi eh tinge ni kwara mogi ok owinjo gini maber Eh. koro yudo ka nitie miyo momokoa i chiro molewo ero to jaode openje ni, Eh. to saa adek otieno sani ti a i chiro an ited sadi eh an wono wono monge Eh. we adagi ngima mayiero iwinjo emitede sa adek otieno mitede sani kotieno ok emano kel tungni ot Eh, ka koro gigi Eh? ema kelo gi tungni mang'eny ero Eh, koro iyudo ka gik mang'eny timre nikech ijuogi kowuoyo to nyikwa ramogi ok ong'e ni to dak i ngima miyiero ni tiende nang'o tiende ni iyiero ngima moromo kodi gima kitimo ting'e ni donjo kendo winjere kod rembi Eh, koro ka
ma duogi oneno Ero. ni ok olos chik apar Awiji. matayi e dak e ngima miyiero kiyiero ngima mamer Eh. in gik mang'eny e piny kagi Eh. mere mikwanyo ing'eni ng'e neno ji opogre Yes. kidhi kama iuse lewni Eh. ibo neno ka ma bulu mi, mi- mi wecha Eh? ema ng'ato oyiero bupenje ng'ato nondiko omena Eh? inene nade Ma Kendo- ineno nade? Eh, en bana gini ber madonjo kodi Eh, madonjo kodi kodi ing'e ni dhano opogre Eh, ni koro kidhi emono ka ji ka wuotho to giwuotho gi lewni mopogore opogore to wiyegi bende gi lielo mopogore opogore to taka gin mon Eh. gi suko mopogore matiende ni eh? en ni ngima moyiero koro nitie oganda moko moyiero ngima mamer ero Koro in kamerne mane ikwanyo mineno ni an ma makawo. Bingo ni ema rhyme koda. Eh, to juogi nyisi Eh. nok rach. Eh. Eh, nikech onyuol yudo ka ji merga. En gima ni amuma be.
Eh, to en gima ne jomoko bosega kwanyo, Eh. gine mikwongo kwanyo. Eh. To juogi kwayi Eh. ni mer titiye tijeni. Imer titiye tijeni. Mete kawo wath bende. Eh, wek mondo ka kwang'o ok ng'ama dhi bandho gope. Ni dak e ngima miyiero. Eh, Ni dak e ngima miyiero. En okinyi mang'ich. Nyowuok i odno saa abiriyo otieno. An dhako ok ichika. Adak e ngima mayiero. Adhi achwad gimoro achiel ayawo amoko go taya. Eh. To timi timie giki. Eh, eh ing'e ni jakong'o. Eh. En ing'e ni koro kotho. Hmm. To gima do lam ni nyithinde onge. Ani lam ni nyithinda ni an awenu ka ng'ane. Awenu glass. Eh, awenu ka ng'ane munyalo gedhi mathe. Eh. to kik udhu math ka ng'ani nikech en gike te ngima mana oyiero ni ing'eno ok onyal beto e koro nyakwara mogajwang' kiyiero mer iyiero busa iyiero changa ng'en kanyo be nitie yiero Ero. e ng'ato be neno ka en busa ni kumoro Iyiero abungo. Ah, mo- nya- moro ma wuok uganda ma wuok uganda ni Eh. Eh, gihero ahinya mane wamigi chicken Ero. Eh, ma kiwuotho tineno ki Kilure, ilure, luran. Ya, i- Nyinge juog. Kikwamun nge kimulo nyinge to kende gere. Ok wadwa luongo nyinge, ok ging'eye. Eh, ging'eye. En ng'ama ma- en en ng'ama chwadi ng'e ang'e kaka obiro kod kaka owuoyo. Ai, Be aneno ka juogi nyisa ni gidhawo to marwa nodak koluongie. Koro wawe nikech en ogere. Ero. Eh, Ne gisechake Simba. Eh, Eh, Kwa wawe yawa waragi. kanyo. eh. Wawe yawa kanyo. Ukinyi mondo itiye tijeni koro eka imer ka kimer tiweye wang'i Eh. mano watieko ngima ma jokong'o kiyiero ngima ma deruok neno be sani entie e piny ka Obe ni ngima masani. aw en ngima masani Ma ya odake. eya odak piny sani o- o- obaro ji Eh. to en wach malit ahinya ni ng'ato neno be ngima Eh. ka ngima obare to iyiero mna ma deruok Ero. koro juogi kwayi nikech ngima miyiero wanda kwete Ero. juogi kwayi deri tiwe nyithindo deri to iwe nyithindo Ero. le weg nego nyithindo ing'e ni nyithi ing'e ni piny ka onge ng'ama apply ga Mm. nan koro i apply nyasaye Ero. no ruoth awinjo ni chance nitie Abiro.
e piny ka Ase apply. Eh, koro an kik itera nyakacha akwayi Eh. abedi oda lego to ok ka denge mwalo Eh. weya area mang'iya ka Ero. Eh, onge Kiyiero ngima ma deruok, deri adeya kendi. Mm. Koro ageno ni kar ngima ma deruok no giwinjo. Ah, nitie ya moko ma bende oyiero ngima ma kuo. Ero, ma en odak e ngima mar kuo. Eh, ne en gik moko mineno e pinygi. En mag jowadgi moseloso. Ohero kama ridore.
Eh. Ineno ni tich matek ok idwar. Mm. kaw mag joma tiyo matek ema iyiero Niye mayom ridre.
eh, to juogi kwayi ka kidonji kund ng'ato Ero. gonye tiweye matin We ting'o kul te. we ting'o kul te gedi sani iyudo ka en ni kodhi kund ng'ato Eh? oting'e ing'eni rito jamni tek Ok samo oyot. ng'ato ng'ato nochako mana kod dhok ariyo emothagre go to gikwayo jamni gi puothe matin ni To ng'eni jamni sani rit- i- irito ka- i- i- yani i- ituoyo ka ng'ama tuo dhano. Eh, ichwa sindan Ichwa sindan. Kendo thieth matindo tindo yienda gulu gi daka daka Ok Dhiang' ine- galo- ok ine nya lwet kwach gwang' kiko ne pi Eh, gi piny matek ni Ero. samoro ikunye mne kuma otimo kite Ehe. koro in kiseyiero ngima makuo akwalie to kidonji kundi ng'ato tiweyo Mhm. to wek nego ng'ato ni ma e gire gi thuon Ero. Eh, ibwoge to kobendo thuon tiweye Eh, ng'eni ng'eni jakuo ama giti ng'eni koro kete gi akuo to gini mahundu Eh, ngani en jamahundu mopondi kuo kech jakuo ti ng'eni en ng'ama okwalo gimo tipenjo ni gira moro awe kato kane Okanene. Eh, koro juogi kwayi ni kidonji kunde ng'ato kata kineno diende ng'ato tiringo go probox ka gin adek kaw iwe mana achiel to iwene ariyo we kawo te mana ng'eni wasetieko gi joma oyiero ngima ma kuo ng'eni obe gik o ka kuonde miyiere kodonje piny ero nan miya mana kuono mane mokawo aya kiyiero ngima ma chiemi senta ero Ei, ng'eni tiyawo moko ma- nichiemb senta mitin molo mited motedi odi Ei, tiyawo moko ma ni senta ero kanye ma entie ma kata ka ng'ato odhi penjo ni to ok inena ok inena bongu omolo bongu ka ero nidhi otend yago kanye ibro idhi yude yude kidhi tiyude en kaka konde mo kanyo ma bende entie. maluya tuchne matindo tindo eto siro lembi orango joma donjo kanyo ero koro kiyiero ngima ma chiemi center Mm, wego oyo dali center Mm. samoro bende ibetie dalau kata idalani mm. wek bet ni kidwari tiwacho ni dhi mana i- i otend ng'ane Mm. e tie duk ng'ane ni kanye miyudi ng'e nitie ya moko ma en obendi chiemi senta ne moyiero mani ng'e ni jochiemi senta ok ng'eny to ing'e ni ng'ama oyiere ya ng'ato oyiero chiemi senta Eh. to kiluongo nyathi dalagi to winjo one kilometer kata Eh, 500 meters eh, gina gina tie achiel ni shopping center to chiemo ema oyiero kanyo kendo dalane en kata ok idhi yudo koluongo rech Eh. ochiemo modong' mna gi vest Eh, kawo koti oluowi kong Eh, to nyithinde tayo wito kucha nyithindo ting'e noger koro Ero. ing'e nyithindo be rangi gi kor mabat muginene kuonde motucho Eh. tucho ajiyiero gik mopogre Eh, kane mi- kane min nyathi ooro nyathi dhi om babau ting'ere kaka ochom wuon gi tame Eh. Aya, mano ing'e ni yiero pogre. Ngima mida modonj piny luo kani. Eh. Nitie jomoko ma bende en oyiero na ngima ma chode. Eh. Obe en kong'iyo ma kong'o gi owawe, kuo gi owawe to ma chode ni Ema nyalo dak. ema olwarie. Eh.
Koro ka bende juogi kwayi ni chode tipare odi. Mm. Eh, ing'e nitie jomoko. Eh. ma en gi mama noyiero ma chode ni odak e ot ma ten by ten gi nyithinde ero gi min ode Mm. monyuomo awinji ochulo aluf kod mia abich Mhm. to mpangwa kando moro ero ma waseyudo ne en mwanda ken diend ng'ato ero to chulo na awendo kigwar Eh, kigwende ng'ato ochulo na ot siling aluf apar Aha. Ting'e ni kanyo nyalo ninde diridwe.
to simb chiege Otwego otweg raba band otwego agraba band. to simb ja- jadeya ne To chalo chal gine. nigi si mar mula mos gwetha mos Eh rabet ma ku- kuwuoyo go to ite to mako na gi lwete ari. Koro ing'eno bende obe mano ne ngima moyiero. Koro iwuoro ni eh to ng'ani oyiero ngima matek. kara kind ji ariyogi Ne ot mininde ing'e ni dwe wakaw ni dwe rumo gi ndalo piero adek gachiel. Ero. To ot moninde ndalo piero ariyo gochiko Ah. ochulo siling aluf apar gi abich. Ochulo siling aluf gi mia aluf gi mia abich. Ero. To ot moninde ndalo ariyo Eh. ma bende thuondi moko Marito. ma bende konye ninde ochulo 15. Eh. E, Koro iode wuon wuon en gi TV mar Great Wall. Ero. ot motiek e ndalo piero ariyo gaboro Ero. to Ga- ot TV ma kala ariyo ni. eh, to ot- Black and white. eh, mochako ketne kiyo moro e wang'e kanyo mondo omede kala mar adek oyene ka kiyo moko kanyo. Eh. to ot motiek e ndalo adek Eh. en gi tv ma kowuok e konani to konani ma kisomo news En sieme. eh, kisomo news Eh. To ng'ama somo news no rom kodi. Ma opira kineno. Onge tiende dhi ng'adi pap. Inene anena nikech jogo be rom kodi. Koro mano bende ngima moyiero to juogi kwayi ni tem ipare nyaka odi. Eh, gi nyithindi. Ah, ng'en mano. Obawi ya TV marabet no. Eh, ng'en to moko Mondo sieme tv no tv mar abed no nyaka siem e odi Eh, jomoko wacho ni wan pok wawinjo koluongo mawa Ng'eny wadhi adhiya mos mos nyakwara mo ero ochiegni muli eh? aya kiyiero ngima ma holo gope Ng'eny wasechopo kwa jagope awinji hol tichudo ing'e nitie jomoko ma en moko miholi simbgi eh, holo mit ndi noseholo te motieko en kamoro amora kodhi to obedo blok oyude ka mswari Eh, Kesi. moro be moro be nyo obiro nyawinjo kilando nyawinje ka katale yude eh, nya- nyawinjo ka sela imba lande akia ni luonge nang'e ni mpesa ka To bende to giywak an ma an kendo koro mano to rach ne en kochuli to ging'ade ni tiende an mano kendo rach min kilwari ite- i- idhi ole internet Eh, internet ka inie kigowi jabar Tala band. Eh, mswari band. Eh, kisibi bandi.
Eh, in kamoro KCB be ni kodi. Koro in gi gope to kiduogo oko. e chama mag tie yien Eh, kiduogo oko.
Be ka duka kikale tikalo mna kimini. To jo midhiromo go. Idak kuguti mogo na wang. iwe ni kineni to karineni ipondo ipondo kama neno Eh, koro ibende kiyiero. juogi kwayi Eh. ni wek bedo mager kibandi ing'eni sama dhi dwaro o- o- nge masini to ber nigi ga nikech kete ng'ama penje Ng'ama- nikelo maswali. ikelo karang'o maswali mang'eny onge Eh, ikelo karang'o go mago onge koro Eh? temi hole tichudo Mm. Eh, ka wuon pesa bandi bende ok ineno rach nikech ing'eni en koka kendo ng'acha ka nodhi kwayo nyathino wang' Wa kama ng'i nyuka ma nindo goli kendo. Eh. I konya. Ting'e ni ng'ani bedo nena dien nyuka liet. Di, di ketho ne bad nyathi. Mm. Bo miye. Ting'e ni jogo ke. Obende mano ko ngima mo yiero. Ki yiero ngima malamo. Mm. Ingin ti jomoko mo be ngima malamo. Mane ngima bodake.
E oywa ki kibandu ki nyako nyako diabo. Kot mur to lami ot ka itugo en ng'ato motho. Eh, ting'e noywak.
Ma kata jopolo be ng'iye to wacho ni to ang'o marach gi ng'ani. Ng'ani olewo. Owuok, ng'eno owuok e ot.
Eh, Komadho cha cha gi chapat. ero. Nitie jomoko Eh? ma kata nyuka nonye komadho. To nyoro ma nyowuok a- okinyi Eh? kobiro e kanisa Mm. wuode okowonega siling alufu adek ni mpesa kanyo pok ogol to kidhi to ng'en wuotho bende owuotho owuotho kobiro e kanisa ka Eh. to nitie jomoko mong'ol ma en ting'e iting'e kikete igni midire cha. Odhiri adhira gi idire trolley. adhira eh. ma en kata kodwa dhi choto homba homba makuru bada nakuru bada niyawa we kecho ok en hero mara unanyuola to iyudo koywak ma nyasaye wuoro awuora to ng'ani oywaga ang'o Mm, oyuag ang'o to osuptal kidhi eh? nitie jomoko ma tuo ma kako konyre koro onge iloki aloka to ok yuag lemo mm. en to oyuak gibanda kama pi wang' hey! koro yuak iwuoro ni to oyuag ang'o mm. koro ikwayi to gik modwaro to en go e gik modwaro to koro joma yiero ngima malamo kidhi kanisa tiduogo chon wedag kanyo nyaka odhiambo iduog itedo nyithindo kanisa kendala e eh, yesu nohero nyithindo kanisa en kamileme to ji doko eh. Aya, yawo mo- yawa moko be nitie mo- ma ngima ma giyiero. Kiyiero ngima mar gero. Ger ga piny ok Gini ngeno oger ga gera ma en onge chieng' ma diyude ga komor ma nyithindo oger go. Eh? Oger gi gi- ger yeti luoro janyuolni. Mm. Ger yeti mo komenta janyuolni bochungo kodhawo ga dhawo. Koro mano juog jodag. Ka ona ng'iyo kodu e dala kaendi. Kech ngeno bende ong'iyo ang'iya ni piny ni an gima dakaw. Eh? akaw mna gero mano en ngima nyalo dago maber Eh, oger ma- oger nyaka gi guogi mano juogi odag haya nitie yawa moko ma bende i piny ka ng'eny jomoko wacho ni wan- wan dak wawinje mawa nitie yawa moko ma kiyiero ngima mar goyo dhako
mano ngima midake Eh, ng'e ni gi- kata- Ma ko- ka okimulo dendo dhako to kine ka ngima ni dhi Juma- maber Juma- Juma Krum. Ing'e ni nitie mon moko Ero. ma bende oyiero mana ngima ma goye na. Ero, Eh, gaya gi Tom eh, ayany. ong'iyo ga go igoye to tom ayany Eh, ka ok itomra ayany e juma Eh. to odno ok idhi maber Eh, odno ok dhiga maber koro kiyiero ngima mar go dhako Eh, goch king'e ni mon masani opogre gi ngo- mon machon Bro, ndulore ni Eh, piny mon kanyo. masani nyalo go pado lembe tineno mana ka mtok polise modonjira kanyo bidag kamiti masani kata ipamo mana lweti onyalo ndolore piny madhi chuoth Koro kaka kuom dhino jomo- jomoyiero ngim- ngimagi te Eh?
jomoyiero ngima mag odhako ni man matek ahinya Mm. nikech seche moko inyalo pade to eka ka wachni gi kamiti ochopo Oh, direct in ipogana ka polise mochopo Mm. Eh, koro kiyiero ngimano to mano nyaka ing'i aya nitie yaa moko ma kiyiero ngima ma juok Eh, nitie moko ma en ngima en oling' aling'a to gima oneno notiene ma konind Ero. Eh, Otieno ema konind. Oi- Oringo moluogo oire nyaka wuon gi monyuole. Ee, oiro nyaka wuon gi monyuole. Koro juogi kwayi Eh. ni irie to nyithindo to werigo. Wero nyithindo. Werwako nyithindo gi mak margi. Ewe rwako nyithindi gi mak margi. Koro ageno nyi kwara moga jwang' giwinjo wach ma nyijuogo wacho ni kiyiero ngima ngima to mari iyier ngima mihero to chike nitie matayi Ero. omiyo ageno ni gini omulo ng'ato ka ng'ato mana kamano jawinjona ne wan kod okinja makambo ewi got remo kaendi kendo ne watemo kolo chik apar matayi e dak e ngima miyiero mana kaka isewinjo ni kiseyiero ngima midake maber we tiele nyithindo mondo nyithindo mondo odag e ngima midake we nyithindo bende obi oyier magi ma gidake